Yan jî naverasta çilê havînê ku bi swîdî nas kiriye bi navê Midsommer. Hê ji berî zayîna Îsa, swîdî vê rojê dikine cejn û tê jimartin ji wan cejnên herî girîng. Di vê cejnê de piraniya swîdîyan pişûya xwe ya kar ango îcazeya havînê werdigirin, berê xwe didine cezîre û havîngehan û ji bajarên mezin dûr dikevin. Kesên ku li bajaran dimînin, wek nimûne nişteciyên Stockholmê û mîvanên turîst ji welatên cûr bi cûr, ji serê sibê de berê xwe didin Parka Skansen ji bo ku roja xwe bi tewawî li wir derbas bikin û ji ber wê jî Parka Skansen hemû pêdiviyên vê cejnê amade dike û bi bernameyeke pir reng û dewlemend ji serê sibê de ta nîvê şevê. Midsommer û bi kurdî jî Cejna Nîva Havînê, Hîro Roja herî dirêj e di salê de li Swêdê. Li gelek deverên Swêdê ji binî roj naçe ava. Li vir, li baxçeyê Skansen navrasta Stockholmê bi deh hezaran kes dicivin û cejna Midsommer cêbicê dikin. Yek ji tiştên vê cejnê ew e ku ji telê daran tacan çêdikin û didine ser serê xwe xwe amade dikin ji bo hildana xaçê. Û ne tenê ji bo hildana xaçê yan jî istûna Midsommer. Lê her wiha ev yek dibe beşek ji xwexemlandinê ji bo ev cejna bibe derfet ku kur û kiç hevdu bibînin, her kes li gor dilê xwe taca xwe dixemilîne. Lê bi gilemperî tajên keçikan tije gulên reng rengîn in û yên kuran ji pelên kesk in. Mîtolojiya swêdî dibêje, eger keçek heft yan jî neh cure gul berhev bike, û taca xwe jê çêbike û bixîne bin balîfa xwe dê di xewna xwe de hafserê xwe yê paşerojî bibîne. Her wiha Baweriya Gelêrî digot ku gul û giyayên çolan dijine ji hêzên sihrî û gava mirov gul û gihan berhev dike, dike tac û dide ser serê xwe wê gavê mirov dirêjiya salê afsûnkirî dimîne. Mirov ji hêzên tarî tê parastin. Maistong, navê istûna cejna Nîva Havînê ye. Hinek dibêjin ku navê wê ji şaristaniya Maya hatiye, hineke din bawer in ku Maistong di serdema navîn de ji Almanya hatiye Swêdê. Grûpa Muzîkjenan bi cilên xwe yên folklorî li gel grûpa Dîlanên Gelêrî ya mezinan û ya zarokan bi muzîkê derbasî meydana Istûnê dibin û slavê li gel dikin û bi gulên şîn û yên spî Istûnê dixemirînin.

û ji ber wê jî teknîka hildana istûnê û alavên bilindkirinê û her wiha merasîma wê taybet in.

Ez dê pir sal in, pir sal in. Ez bîst heft sal in evir im, tu cara havîn ha sar nebî û sala sifte ye veqestir hîn havîn natî. Bes em ewa dekin. Ez hêvîdar im rojekê li Kurdistana ke azad em Kurd jî ha azadî cejn bikin, ha reqs û dans û muzîk û goranî em bikin. Hêviya min ev e. Sipas li vir. Rojeke zor. Muhî melek in swîdyekan, rojekî qewmî ye, wetanî ye. Hemû xelkeke swîdyekan dê neyê re heta goranî birên û reqs dikin û reqs dikin û goranî dikin û cihêke zor xweş e û hedîqeke peyderên Skansen. Înşala Kurdistanê jî ewha xweş bîtin. Ew minasebeye me li Newroz ew minasebeye dikin ke li bahar dest pê dike xelkeke. Xweşhal dibêt û diçe bo seyran. Lêreş diyar e em roje wekû Newroz e. Nekû Newrozî layê ême ye. Xelkeke xweşhal e û derçe bo seyran. Ji bo pîrozkirina cejna nîva havînê Midsommer, bi hezaran kes di Parka Skansen de digihêjin bahev. Ev yek Dibe derfet ji hosteyên karê destan re ku berhemên xwe bifroşin. Bazara Nîva Havînê, Em û webhev re niha li Bazara Mît Somer'in ango Bazara Nîva Havînê ne. Bi sedan hoste ji seranserê Swêdê li vê derê dicivin û berhemên xwe pêşkêş dikin û difroşin. Berhemên ji ta û dezî, berhemên ji text, ji hesin û ji cam. Û ne tenê ev berhem. Di civakên ku pîşesazî derbas kirine de,

Weke gelek cejnên din, xwarinên cejna Midsommer jî taybet in. Petatên taze yên kelantî ku di vê demê de têne berhevkirin û naskirîne bi navê petatên gênc û şwît ku bi swîdî dibêjinê dîl, li gel masiyê hagirnûs ku naskiriye bi navê sîl, ev masiya, tê xweşekirin û bi xavî tê xwarin. Her wiha zor girîng e ku li ser sifreya cejna nîva havînê firêz hebin û ji xwe di vê demê salê de jî firêzê Swêdê derdikevin. Cejna Midsommer yan cejna nîva havînê xwarinê wê ya taybet jî hene. Wek ku hûn dibînin li vê derê di xwarina Midsommer de berî her tiştî divê petatê taze ê kelandî hebin û cureyek masî heye jê re dibêjin sîl. Divê sîl bi xwarinê re hebê Pîvazê kesk, hêk û tiştê herî girîng jî di nav şîraniyan de divê gatoyek hebe li gel firêzan. Hûn dibînin firêz li ser gato hene û li vê derê jî cihê bi taybetî firêzînan e. Şevên şemî û yekşeman gelek Swîdî elkoholê vedixwin. Lê di cejna Midsommer de gelek kes û bêhûde elkoholê vedixwin. Ev yek dibe sedema şer û pevçûnê, gelek jin û mêr di vê cejnê de hevber didin, û her wiha jimareya rûdanên hatûçûnê bilind dibe. Li vir naverasta Stockholm, baxçeyê Skansen bû sed û duwazdeh sal ku cejna Midsommer li dar dikeve. Lê li hemû deverê Swêdê bi heman şêwe li dar dikeve. Taca kesk, hildana stûna Midsommer, xwarinên taybet bi Midsommer, cilê netewî, muzîka swêdî û dîlan û dansên Swêdê. Cejna we ya naverasta havînê pîroz bê.